Исәнмесез! Бу бишле шоу. Минем исемем Василә һәм без башлыйбыз. Бүген бездә кунакта татар блогерларының иң-иң татары һәм иң-иң блогеры. Мин аны татар малай дип атар идем, чөнки ул үзен нәкъ менә шулай итеп тәкъдим итә. Аның исеме Ринат. Ринат, сәлам. Исәнмесез.
Ничек хәлләрең, Ринат? Аллага шөкер, супер. Очып килдем. Рәхәтләнеп метрода, тизрәк, тизрәк. Син чын укучылар кебек утыргансың, кара әле. Дулкынланасыңмы әллә? Менә сез сорагач, Дулкынлана башладым, былай уйда юк и башта. Аңлашылды, Ринат.
Хәтерлисеңме, соңгы тапкыр мәктәп партасы артына нәкъ менә укучы булып утырганыңны? Нинди ул вакытта хисләрең бар иде? Менә бүген син кабаттан мәктәп партасы артында. Әлбәттә, сезнең мәктәптә партлар мондый булмагандыр, име? Юк, без икәү бергә утырадыр идек. Шундый агач парта. Монда текәрәк, күңеллерәк, матуррак. Истә, менә хәзер сез сорадыгыз да, Соңгы тапкыр менә экзамен биргәндә партага аяк куеп менә алай утыруларым истә теге. Кеше күрмәгәндә генә партларга аякка куеп, ха-ха-ха дип утырулар истә. Былай гел истә инде. Э, күңелле, бәхетле чаклар. Әйбәт укыдым мин. Әйбәт укыдың?
Ничек, ничек ул? Әйбәт ничек соң ул? Менә бишлегәме, дүртлегә? Э, мин беләсең ничек, э, мәсәлән, 9 класска кадәр минем 3 өчле чыкты.

Сиңа ошыймы мәктәптә уку, Зөләйха? Әйе.
Ә синең яраткан фәннәрең бармы? Яраткан дәресләрең? Бар.
Нинди дәресне син иң күбе яратасың? Математика. Димәк, син саннар белән эш итәргә, төрле биремнәр, мисаллар чишәргә яратасың, шулаймы? Беләсеңме, нәкъ менә синең яраткан фәнеңнән әзерләдем дә инде мин беренче биремне, шуңа күрә хәзер сиңа математикадан бирем чишәргә кирәк булачак. Синең белән дә каләмең бар, син аны алып, бирелгән биремне дөрес итеп башкарырга тырыш. Так, Ринат, сиңа шулай ук бирем. Беренче сыйныф, математика.

Сиңа да бирәбез, аңа да бирәбез. Җиңсә дә, җиңелсә дә. Борчылма. Дөрес, молодец. Менә безнең Зөләйхабыз инде әзер, Ринат та әзер. Һәм сезнең җаваплар дөрес. Беренче сыйныф математика нәтиҗәләре буенча укучылар командасына Зөләйха иң беренче балны алып килә. Молодец, Зөләйха, сиңа бик зур рәхмәт һәм инде Ринат шулай ук үзенә бер балл алып килә. Безнең исәп бергә бер. Рус теле дәресендә инде русча сөйләшәбез, Ренат. Понял. Как у вас дружба с русским языком? Отлично, отлично.
Пятерка у тебя была? Нет.
Э, в девятом классе была тройка, потом четверка.

Безнең укучылар командасына Зәримә бер бала алып килә һәм Ринат та үзенә бер бала алып килә. Исәп, бергә бер, гомуми исәп, икегә ике. Ренат, рус телен белдең. Татар теле белән ничек синең хәлләрең? Так, э, татар теле минем өчле чыкты 9 класста. Кара синең бөтен нәрсәдән өчле чыккан ахрысы. Ну, так, э, рус теленнән рус белән ялгыш әйтмим, минем дүртле чыкты 9 класста. Ләкин анда хәйстә минем өчле э, беренче чириктә, дүртле, өчле, дүртле. И укытучы апа әйтте, менә экзаменны дүртлегә бирәсең икән, дүртле куям дип диктанттан, там, контроль диктант. Дүртлегә яздым, и итоговыны дүртле чыгарды. Ну, былай, ну, өчле белән дүртле арасы инде. Ә татар телендә өчле чыкты, чөнки 9 класста. Инде 11 класста дүртле чыкты. Әйтәм бит, 31 мәктәп бик көчле иде. Шуңа күрә анда күрәсең бик катлы безне укыттылар. Хәтта менә 11 класста, төрле мәктәптә уже мин көчле дип саналдым. Аңлашылды.
Син безнең татар блогерларының иң беренчесе һәм иң татары дип әйтер идем мин имеш, чөнки син блогыңны татарча алып барасың. Һәм инде менә блогны татарча алып бару, гомумән, отышлымы? Син ничек, нәрсә дип әйтер идең бу хакта? Чөнки төрле фикерләр бар. Блогны, инстаграмны, төрле аккаунтларны русча да алып барырга кирәк, күбрәк кеше аңлар дип әйтәләр. Ә син менә беренче көннән башлап, Иң беренчеләрдән булып бүгенге көнгә кадәр бары тик татарча язасың. Әйе, э, беләсезме ничек? Сораугызны аңладым. Иң беренчедән э, күп кеше, менә без татар блогерларны татарча алып баралар да, э, шундый түшәм җитә дә, подписчиклар язылмый башлый. И алар инде тәк. Подписчиклар һәсе язылырга, чәйдәге сручага күчәбез. Кеше күбрәк белсен дип, без кеше күбрәк булса акчаны күбрәк эшлибез дип, шуңа рус теленә күчә. Ә безнең, мәсәлән, без Илназ белән иң башыннан ук килдек, Без беркайчан да үзебезнең юлдан китмәячәкбез. Без ничек татарча алып бардык, татарча алып барабыз. Э, безнең ашып җибәргәндә үзем э, аккаунтларны безнең төп максат юк акча эшләүдә. Безнең менә чын күңелдән кешеләр интернетта ялмасыннар, аралашсыннар дигән фикердә идек без. Шуңа күрә безнең менә хәзер соңгы бер елда подписчиклар бик күп артмаса да, без аны барыбер э, менә мин ничек гел әйтәм. Миңа язылмасаң да, мине белә икән, минем күңелем тыныч. Күп кеше ничек менә, күп, күп кеше ничек? Э, урамда мәсәлән сәлам татар малай дип сәләмләшәләр карточка төшәләр аннан соң карыйсың шул көнне ул сиңа язылды димәк ул сине белә язылмаган гына иде инде аннан соң инде аралашкач шулай язып алалар шуңа күрә э, тик русча әйтәсе килә инде дело не в цифрах дело в том то что как бы тебя знают и мне этого достаточно Димәк, татар телле булып та, блогны татарча алып барып та, нәкъ менә кешегә танылырга мөмкин, гади халык сине таный, сине күрә, һәм бу беренче чиратта безнең татар телебезне, татар мәдәниятебезне, татар гореф-гадәтләребезне дә үстерү дигән сүз, шулай бит? Әйе. Әйтим әле тагын, менә мин гел интервьюларда әйтәм, мине туган телем таныттырды. Нишләптер шулай. Туган телдә алып баргач, менә кеше мине таныды. Һәм инде бүген безнең шушы тапшыруның татар гимназиясендә үтүе дә очраклы түгел. Биредә шулай ук укучылар бар тик татар телендә генә белем алалар. Һәм инде алар, әлбәттә, киләчәктә дә үзләренең блокларын да татарча алып барырлар һәм, гомумән, безнең телебезне үстерүгә зур өлешләрен кертерләр дип ышанасы килә. Һәм өченче сыйныфта безнең көндәшебез Кәрим. Кәрим, ничек синең хәлләрең? Әйбәт. Кәрим, сиңа татар теле дәресе ошыймы? Ну, кайвакыт әйе, кайвакыт юк.
Вакыт әйе, кайвакыт юк. Ә кайсы дәресләр сиңа һәрвакыт ошый? Андый дәресләр бармы? Математика.
Математика.
Ә син математиканы яратасыңмы, Ренат абый?
Мин бөтенесен яратам.
Бөтенесен яратасың. Димәк, бүген менә сиңа кайвакыт ошый торган вакыты туры килсен инде, яме татар телен. Чөнки Бирем бар, аны башкарырга кирәк булачак, һәм инде биремне дөрес итеп башкарган һәр кеше бишле алачак бүген. Каләмнәрне алабыз, башлыйбыз һәм безнең бирем. Тамыр сүзләргә сүз ясагыш кушымчалар ялгап, яңа сүзләр ясап яз. Тамыр һәм кушымчаларын билгелә. Аңлашылдымы бирем? Давай эшлибез. Ренат, хәтерлисеңме тамыр һәм кушымча нәрсә икән? Так.
Ренат.
Юк, мисал, приставка да мисал. Так, овальный?

Ләкин мин аннан оялмыйм, мин өйрәнәм. Ә, Беренчедән менә э, тамыр ничек куясын менә онытылган. Ага, ләкин син дөрес куйгансың һәм Yes. синең сүзләрең шулай ук дөрес. Дөрес сүзләр ясагансың. Бик яхшы, сиңа бер балл бирелә. Кәрим, синеке ничек? Әйдә карыйк әле. Кәримнеке шулай ук дөрес, Кәримгә шулай ук бер балл. Димәк, безнең өченче сыйныф нәтиҗәләре буенча Кәрим укучылар командасына тагын бер балл алып килә, Ринат шулай ук үзенә бер балл алып килә. Һәм безнең гомуми исәп, өчкә өч. Тагын рус теле, Ринат. Ярый.
Нормальныймы?
Нормально. Без дүртне укымадык бит. Мин дүртне укымадым. Син дүртне укымадың. Ә менә хәзер укучылар дүртенче сыйныфта укыйлар. Һәм дүртенче сыйныфта безнең Ренатка каршы Галия исемле кызыбыз уйный. Галия, сәлам. Сәлам.
Ничек хәлләрең?

Һәм математикада безнең кунагыбызга каршы менә шундый матур кызыбыз Альмира уйный. Шулай бит? Альмира, сәлам. Сәлам.
Ничек синең хәлләрең? Әйбәт.
Альмира, син математиканы яратасыңмы? Э, әйе. Чынлап? Әйе.
Ә тагын нинди фәннәрне син яратасың? Ә, мин яратам тарихны һәм рус телене. Менә бит.
Ә син беләсеңме, Ренат абый шулай ук тарихны яраткан, шаярып утырган тарихта. Әйт әле, Әлмира, ә син дәрестә шаярып утырырга яратасыңмы? Ә, юк, дәрестә укырга кирәк. Әйе, менә Ренат абыйсы, ишеттеңме? Хәзер әле сөйләрмен аннары. Тарих турында сөйлибме? Сөйлисең әлбәттә, хәзер тукта Альмир белән сөйләшеп бетерәбез. Альмира молодец, без сине күрү безгә бик шатбыз. Хәзер Ренат абый сөйләде безгә тарих турында, аннары мин сезгә биремнәрне бирәм. Яме? Ярар.
Әйдә Ренат абый сез сөйлә. Сөйләгән идем 11 Тарих турында сөйлисең, исем бер тарих сөйлисең бу Бер тарих сөйлим.
Э, мин бит не әйткән идем, 11 класста минем Татарстан тарихыннан 3 чыкты. Әйе.
Э, аныңчы 9 класста минем 5 чыкты. Мин аның әйткәне инде, безнең 9 нчы класска кадәр мәктәп бик көчле иде. Димәк инде мин тарих дигәч мин әйтәм, мин дә тарихны бик яратам. Монда күрәсез инде, чынлап та мин тарихны бик нык яратам, география, тарих. Монда инде укытучы апа белән аңлашмаулашык өчен аңлаша алмагач. Аңлашылмаучанлык.
Әйе.
Әйтеп кара әле.
Аңлашылмаучанлык. Аңлаш. Тагын бер тапкыр. Аңлашылмаучанлык.
Бер-беребезне аңламагач, ул миңа өч ел куйды. Ә минем болай биш елларга тиешли. Аңларга кирәк булган. Әйе. Аңлатырга кирәк булган. Көлмәскә дәрестә.
Әйе.
Менә безгә әйтте бит Альмира, дәрестә көлергә ярамый диде, дәрестә укырга кирәк диде. Шулай бит, Альмира? Менә шуңа күрә Альмирның бишледер. Синең бишлеме? Әйе. Бөтен фәннәрдән.
Э, юк, бер фәннән дүртлеме, бер фәннән бишлеме. Ә тарихтан ничәле?
Тарих юкмы?
Юк әле, безнең тарих яңа дәрес. Ә, әле башланды гына. Әйе. Әле белмисең ничәле буласын. Әйе.
Ярар, дәрестә төгәл итеп тыңлап утырсаң, дәрестә әйбәтләп укысаң, әлбәттә бишле булачак, шулай бит? Бик, бик шәп дәрес тарих. Сезгә бирелгән биремне башкарырга кирәк. Тапкырлауны башкар. Ручка белән шуның янына яза аласыз, ләкин сезнең калькулятор да юк. Ринат, мәктәп елларында иң истә калган вакыйга, әйдә искә төшерик әле. Так, э, Менә мәктәп диюгә нәрсә күз алдыңа килеп баса? Иң беренче нәрсә, мин бик шук малай идем, әйме. Э, мине бәйләделәр берсендә. Переменалар, һәм переменалар бар да, переменалар. Бар инде, бар Мальмира переменалар. Сезнең сез переменаларда нишлисез? Тегене узабыз, киләсе дәрескә әзерләнәбез.
Сез чыгаралармы соң коридорга? Әйе, чыгабыз коридорга, анда ну, малайлар обычно йөгерәләр. А, ну, а, алайса үзгәрмәгән икән. Йөгерәләр, аннан соң, ну, можно ашарга, су эчәргә. Мәсәлән, мин мин бер тапкыр безнең математика дәресе беренче булды һәм мин сразу өй эшен тәнәфестә эшләдем. Молодец!
Менә бит тәнәфесне ничек үткәрәләр файдалы итеп безнең укучылар. Ә сезнең нәрсә булды тәнәфес? Ә менә тәнәфестә мин бик шук идем, без шул арада йөгереп йөрдек гел. Мине хәзер дә исә кызыл лента белән бәйләп куйдылар, менә болай утырдым бәйләнгән килеш. Аннан соң чәчкә жвачка да бәйләгән, э, эләктергәннәре бар, чәйнәгән өчен. Шкаф төшердем мин, элек мәктәпләрдә орта шкаф бар иде, әй, орта дип, кинәрләсен шкаф, шуны аударган бар. Алтынчы мәктәптә теплица ваттык без иптәш малай белән, ул кителгән теплица иде, ташлар атып, и боларның бөтенесе дә дневникта язылган. То есть, моны можно доказать.

Ну, чын күңелдән җылады инде. Чын күңелдән әй борчылган инде. Син борчылдыңмы соң үзең? Э, хәзер истә түгел инде. Ләкин мин аны исемдә әнинең җылаганы. Димәк инде ул хәзер истә калгач кайгырганымдыр инде. Шулай җырлар, җыларлык булгач. Җыларлык укыгансың инде син. Шулай бит. Ярый, мәктәп елларында ничек укуыңа карамастан, әйдәгез бүгенге көнгә кайтыйк һәм бирелгән биремне ничек башкаруыгызны Тикшерәбез. Альмира, әйдә синнән башлыйбыз. Беренче сорда анда 16 мең 226 чыга. Әйе, дөрес.
Икенчедә анда 11 мең 128. Дөрес.
Һәм өченчедә анда 17 мең 344. Молодец, барысы да дөрес. Әфәрин, сиңа бишле.
Әйткәндә язып тормадым инде аның сезгә саннарын. Мин шишмәдем. Ник дисәгез, чынлап та онытылган, кайткач мин аны карыйм ничек эшләсен. Ә менә әйтәм бит, иң беренче фикер килде менә сез математиканы биргәч, һәм әйтәм, телефонны ачам, ике тапкыр бармак белән былай итәм, астагы ссылкада калькулятор и шуны ачам. Иң беренче шул килде башка. Аннан соң сез әйткәч, калькулятор белән кулланырга ярамый дигәч, шешеп тормаска булдың инде әйе әйтәм ярар конечно әйе кайтып та келәтер белән шешеп карыйм дип уйладым мәктәпне инде мин бетердем икеле куймаслар дип уйлап куйдым да шешмәдем әйе дөрестән дә без монда икеле куймыйбыз ләкин дөрес шешмәгән өчен без бал гына бирмичә калабыз шулай кабатлыйм ышандыра безне ринат кайткач кабатлыйм диде шулай итеп бишенче сыйныф нәтиҗәләре буенча укучылар командасына альмира тагын бер бал алып килә Ә Ринатка балл бирелмичә кала. Шулай итеп, безнең уенның гомуми исәбе, бишкә өч. Алтынчы сыйныфта Ринатка каршы менә шундый матур, чибәр кызыбыз. Исемең ничек? Камилә.
Камилә.
Камилә, әйтәле, сиңа мәктәпкә йөрергә ошыймы? Әйе, бик ошый.
Чин, моны дөрестән дә чынлап әйтәсеңме соң? Сиңа әйттеләрме әллә шулай дип әйтергә кирәк дип? Юк, ә нинди фәннәрне син иң күбе яратасың, якын итәсең? Минем иң яраткан фән ул физкультура һәм литература. Мһм, бик яхшы. Димәк, син рус әдәбиятымы, әллә татар әдәбиятымы? Литература булгач, рус әдәбиятыдыр. Әйе, рус әдәбияты. Мһм, рус әдәбияты, рус язучыларының әсәрләрен яхшы беләсеңдер инде?
Әйе. Ләкин бүген биредә без рус әдәбияты дәресеннән бернинди бирем дә бирмибез һәм хәзер сезгә география фәне буенча көч сынашырга туры киләчәк. Ренат менә монда сөенеп утыра. Ни өчен? Географияне яраткан икән. Аннан соң э, Ләкин географиядән минем өчле чык. Юк, дүртле дүртле, прям мощный дүртле. Хәтта биш белән арасында ул. Мин соң теге сорауны бирәсез бит мин укучыларга, мәктәпкә йөрергә яратасызмы дип. Бөтенесе ярата, ләкин укырга яратмый. Аны аралашырга киләсең, ә укырга юк. Юк. Йөрергә ярата. Йөрергә яратадыр ин. Соңгы классларны хәтта аралашу өчен генә киләдер ик, укыр өчен генә түгел. Шуңа күрә, ну, белмим, мин дөресен әйтәм, ничек бар шулай. Ну, бар укыдык инде, барыбер. Укыгансың инде, иә. Но күбрәк шул ара общаться. Аңлашылды.
Потусить. Шулаймы, Камиля?
Потусить? Юк, укырга килә. Менә бит.
Камиляны өйрәтеп җибәргәннәр ахрысы. Ярдан потусить. Камиля, беләсеңме, Ренат, бу тапшыруны Камиляның укытучылары караячак. Син ярып тәмамлагансың мәктәпне, сиңа барыбер. Ә бит әле Камиляның укысы бар. Әйе, шуңа күрә укырга килә. Аның әле ничә ел бу гимназиядә укысы бар. Шулай бит, Камиля? Димәк, без биремнәрне сезгә бирәм. Язып торсагыз да була, язмасагыз да була. Җир шарында ничә океан бар? Исемнәрен яз. Яисә атап кына китәргә дә мөмкин. Беләсеңме, Камилә? Мгм. Хәзер Ренат абыеңны тыңлыйк, чөнки ул син әйтсәң, хәзер әйтергә мөмкин, мин дә шулай уйладым дип. Шуңа күрә Ренат абыең язсын. Бирелгән вакыт чыкты һәм без тикшерәбез. Кемнән башлыйбыз? Ренат, Синеңчә, әйдәгез болай, бер тигез итеп әйтәбез. Хәзер мин беренче сорауны бирәм. Җир шарында ничә океан бар? Камилә, син ничек уйлыйсың? Минем уйлавымча, дүрт океан. Аңлашылды, туктап тор. Аха. Ләкин? Ләкин тагын бер океан бар, ул Южный океан. Аны галимнәр әле океан өчен санамыйлар. Әйе, молодец. Рената, син ничек уйлыйсың? Так, мин башта биш дип уйладым. Әйе, дөрес уйлагансың син. Менә Камилә дә әйтте безгә, дүрт әкән һәм тагын... Дүртне яздым да, бишенчесен искә төшерә алмадым. Әйдә дүртсен әйтеп кара әле, дөрес язгансың икән. Тихий Средиземный, Северный Ледовит, Индийский.
Средиземный океан юк, Ренат. Море?
Средиземное море, так, так.
Ренат. Ну, барыбер берәү бар бит. Бар, нинди соң?

Димәк, безнең Ренат яртылаш кына җавап бирдеме? Ренатка бал бирәбезме, Камилә? Әллә ярты бал гына бирикме Ренатка? Ярты бал. Әйдәгез, Ренатка ярты бал бирәбез, 0,5, чөнки сорауның беренче өлешенә ул дөрес итеп җавап бирде. Бишакям бар диде, шулай бит? Һәм ул аларның бары тик исемнәрен генә исенә төшерә алмады. Ә инде Камилә безнең тулысынча Бер тулы балл алып килә Укышлар командасына, чөнки ул төгәл итеп дүрт океанның исемен атады һәм шулай ук бишенче океаны да атады. Күптән түгел генә галимнәр Көньяк океанын да океаннар рәтенә кертеп карый башладылар. Кемдер килешә, кемдер килешми, ләкин дөрестән дә бу факт. Димәк, алтынчы сыйныф нәтиҗәләре буенча безнең Камилә укышлар командасына тагын бер балл алып килә, ә инде Ринатка без 0,5 балл бирәбез. Шулай итеп, безнең гомуми исәп алтыга өч бөтен уннан биш. Шулай итеп, бүгенге бишлешоуда укучылар командасы җиңүче булды. Бишлешоу тапшыруын төшерергә безгә мөмкинлек биргән өчен Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге икенче татар гимназиясе җитәкчелегенә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Укучылар, шулай ук сезгә дә бик зур рәхмәт, Ринат, сиңа, безнең тапшыруга килгәнең өчен, шулай итеп күңелле итеп вакытны үткәргәнебез өчен аерым бик зур рәхмәт, бүген син чыннан да үзеңнең мәктәптә алган белемнәреңне безгә күрсәттең һәм моның өчен без сиңа шулай ук бишле бүләк итәбез, менә сиңа бишле.
Рәхмәт, рәхмәт бик зур. Мин дә үземнең рәхмәтемне белдерәсем килә беренчедән чакырган өчен. Сезнең коллегалар өчен һәм монда алар камера артында бик күп кеше монда эшли. Укучыларга бик зур рәхмәт. Позитив бөтенесе күңелле, әйме, бәлки укудан соң калганнардыр әйме безнең өчен төшер өчен әйме. Әй, сезгә бик зур рәхмәт Вәсилә. Күңелле,